Shwmae bawb a chroeso'n ôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i darlleniad mis Mawrth 2026 i chi a ni'n mynd i edrych ar egni'r mis, ni'n mynd i edrych ar sialens y mis a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor jyst i'n helpu ni drwy'r mis. Diolch Ysbryd, croeso mewn. Gewn ni please Ysbryd egni'r mis. OK, a egni'r mis yw'r deg o gwpanau. Nawr mae'r deg o gwpanau yn gerdyn lyflu, OK? Dyma'r cerdyn tulu, dyma'r cerdyn mwynhad, OK? Mae'r deg o gwpanau yn Teulu hapus, cartre hapus, ok? Dyna'r carden yw hon fan hyn. Mae fe'n gerdyn o aeddfedrwydd yn emosiynol, mae fe'n gerdyn sy'n dangos sefydlogrwydd yn eich bywyd chi, ok? So dyna egni mis Mai, a mae hwn yn egni lyflu, ok? Mae'r deg o gwpanau yn egni O, oh, arbennig, oce. Okay. Llwch chi byth, llwch chi byth cael carden yn, yn well na yna, rili, really, heb law am yr hael. Oce, okay? i weid, o, oh, mae mis ma mynd i fod yn mis rili really dda i chi. Oce, okay? lyflu, diolch ysbryd. Oce, okay. waw. Oce, okay. oce, okay, challenge chi hwn. So, y challenge chi yw'r deg o benteclau, oce. Okay? Neu'r deg cynog, fel mae'n gweud ar y cerdyn yma. Mae hwn hefyd yn gerdyn lyflu, ok? Mae'r deg... gael dou ddeg fan hyn hefyd, ok? Mae'r deg o Bentecle yn siarad am cael digonedd o bopeth, ok? Falle i- hyd yn oed o- ormodedd o bethe fan hyn, ok? gormod o arian, cymaint o arian le chi'n gallu gadael arian i genhedle sydd i ddod, oce? Okay? Mae hwn yn siarad am lot, lot fawr o arian. Mae hwn yn siarad am eich sialens chi mis yma. So felly bod chi'n teimlo felly bod dim digon o arian gyda chi i adael eich teulu yn mynd mlaen, oce? Okay? Felly bod angen i rai chi edrych mewn ar, um, edrych ar siwriant bywyd fan hyn. Ok, life insurance. Um, mae angen i rywun, neu mae rwy'n mynd i fod yn edrych ar bethau fel yna mis yma, ok? Hwna'n iawn, ok? Os chi moyn neud yna, cyrwch mlaen i neud e. Ond eich sialens chi fan hyn yw styried faint o arian sydd gyda chi'n barod a faint o ormodedd o bethau sydd gyda chi'n barod. Oce, okay, mae teimlad i fi fan hyn, falle bod rai o chi ddim yn sylweddoli pwy mor lwcus i chi, a mae angen i chi i i ddangos tipyn bach fwy o ddiolchgarwch wedyn ni am beth sydd gyda chi mis yma, oce? Okay? So mae fwy da chi na beth chi'n meddwl, boys, oce? Okay? Felly bod rai o chi a fwy arian yn y banc na beth i chi'n meddwl, oce? Okay? Mae'r cerdyn yna wedi hedfan o'r llawr a fi oli. So falle, fel i fi'n gweud, um, bod rai o chi ddim yn... ddim yn deall faint o arian sydd â chi, okay? neu ddim yn deall faint o bethau da sydd gyda chi yn eich bywyd, a mae amser i chi'n ar i ddyngos mach o ddiolchgarwch am felly beth sydd â chi, okay? rai o chi. A'r gair o gyngor wrth esbryd am y mis yw'r wyth o gwpanau. Mae hon yn gweithio fi, mae rhaid i chi symud mlaen o ryw sefyllfa yn eich bywyd chi, okay? Ni wedi cael y thema yma am mis neu ddoi, oce, okay, o angen gadael pethau ar ôl. A mae hwnna'n neud synwyr, achos ni mewn blwyddyn un nawr, oce. Okay? So mae popeth yn newydd o hyn mlaen am y naw mlynedd nesa, oce. Okay? Ni'n setio lan pethau nawr yn y blwyddyn me, 2026, er mwyn cario ni mlaen am y naw mlynedd nesa, oce. Okay? Mae'r cilchoedd yn dod mewn naw mlynedd. So pan i chi'n cael cerdyn fel hyn, mae fe'n gweithio fi, mae angen i chi symud mlaen wrth rhywbeth a gadael rhywbeth ar ôl fan hyn. Okay? Dyna'ch neges chi wrth ysbryd. Lyflu. Waw, oce. Okay. Rai, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i eglurhau'r cerdiau yma nawr gyda dec gwahanol, jyst i gael tyma bach fwy o neges i ni am y mis, oce? Okay? Ond mae fe'n edrych yn mis lyflu. Mae'n edrych yn mis really dda ar y foment, ok. Uh, Mae'r cerdiau yma yn gerdiau lyflu sydd wedi dod mas i chi am mis mai. Mae'n mae edrych yn bositif iawn, ok. Ond bod angen i chi symud mlaen wrth rhywbeth, falle gadael rhywbeth neu rhywun ar ôl er mwyn symud mlaen. Ok. Be sydd gyda ni gyda dig o gwpane yw marchog y ffin fan hyn, ok. Mae marchog y ffin yn farchog tanllyd, mae fe myn am gwmws beth mae fe moyn, oce? Okay? So beth bynnag mae fe'n dod i feddwl at, mae fe myn am a fe'n cael e, oce? Okay? Mae fe'n egni llawn pasiwn, mae fe'n egni creadigol, oce? Okay? So falle bod chi'n neud rhywbeth creadigol ym mis Mai fan hyn. A mae'r egni yma yn egni o symud mlaen, oce? Okay? Mae fe'n egni o symud. A i fi, i chi, chi yn egni'r deg o gwpanu yma, a mae hwn na i chi, oce, okay? ond mae angen i chi symud mlaen wrth rhywbeth fel bod chi'n gallu gwneud y gorau o hwn. Okay? Dyna'r neges sy'n dod drwyddo i fi fan hyn wrth ysbryd nawr. Okay? So mae angen i chi symud ymlaen gyda rhywbeth, oce? Okay? Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y deg o fentyglau, please. Oce, okay, beth sydd gyda chi fan hyn yw brenhines y cleddyf. Mae brenhines y cleddyf yn gwybod gwmwys beth mae moyn, oce? Okay? Mae'n gweld yn glir uwch ben y cymylau fan hyn. Mae'n gweld popeth yn glir. A mae'n defnyddio y chleddyf i dorri mas beth sydd ddim angen arni ddi yn ei bywyd, oce? Okay? fel bod i lli symud mlaen yn glir, a mae'n edrych tuag at y dyfodol fan hyn, oce? Okay? So mae angen i chi dorri pethau mas, a mae'n dod nôl i gadael pethau ar ôl, oce? Okay? Mae rhywbeth da chi yn sialens mis mai, bod angen i chi dorri mas fel eich bod chi gallu symud mlaen, a fel bod chi gallu gwneud y mwyaf o'r egni deg y cwpanau yma, oce? Okay? Ac mae'r egni yma yn egni lyflu. Mae fe'n egni o bopeth i chi moyn, bwys. popeth gall y gall unrhyw un moyn mewn bywyd, oce? Okay? Na'r fath o egni. So mae angen i chi dorri mas na'r gyda brenhines y cleddyf fan hyn. Torrwch mas beth sydd ddim angen arnoch chi ragor. Byddwch yn glir, newch yn siŵr bod chi'n gweld yn glir beth chi moyn mas o fywyd. Torrwch mas beth sydd ddim yn iawn i chi a gadewch ei fynd. Okay? Gadewch ar ôl fel eich bod chi gallu symud ymlaen yn bositif. Diolch Ysbryd, gewn ni plis eglurhad ar yr wyth o gypanu yma. OK. A beth sydd gyda ni yw marchog y pentecle. Marchog y pentecle yw'r unig farchog sydd ddim yn symud yn gyflym, OK? So chi'n goffo gadael rhywbeth ar ôl fan hyn, neu gadael rhywbeth i fyny, sy'n mynd mlaen wrth rhywbeth, ond mae rhaid chi wneud y e gam wrth gam. Ok. Er bod yr egni me gyda chi, gyda Marchog a Ffinn fan hyn, yn egni o symud mlaen yn gyflym a mynd at beth chi moyn, allwch chi wneud na. Ond bych chi'n gadael ar ôl, newch e gam wrth gam. Ok? Dyna'r neges fan hyn. Smyndwch mlaen i fynd at eich deg o gwpanau chi, i fynd at y bywyd lyflu me, ok? Smyndwch mlaen, ond Byddwch yn ymwybodol bod angen i chi adael tŷ beth neu tŷ pwy yw'r person neu'r sefyllfa yma. Y rhai chi'n gadael ar ôl, newch e gam wrth gam, fel, fel bod e ddim yn dod falle mach o sioc iddyn nhw os taw person yw e i nhw, oce? Okay? Um, achos smoch chi moyn bod yn gas, oce, okay, wrth gadael mm. rhywun ar ôl, ond chi jyst moyn, chi moyn symud mlaen. Mae ma, ma stori o symud mlaen fan hyn yn glir, oce. Okay? A fel fi'n gweud, ni wedi cael hwn am cwpl o fisiodd nawr, os chi'n edrych nôl ar rai o'r hen um, ddarlleniadau sydd gyda fi ar y sianel. Mae'r egni yma o adael pethau ar ôl er mwyn symud mlaen, a fel fi'n gweud, achos bod ni mewn blwyddyn un, Mae fe'n gylch nawr, newydd yn dod mewn i ni, a gallwn ni symud ymlaen um, i'r cylch newydd yma o naw mlynedd, oce? Okay? Um, wedyn ni fan hyn, os ni'n edrych ar hwn fel cariad, mae cariad yn edrych yn rili really dda. Os chi mewn perthynas yn barod, bydd eich bywyd teuluol chi yn rili really arbennig ym mis mai. Uh, os chi'n edrych am gariad, gallai fod rwy'n llawn pasiwn, rwy'n sydd yn greadigol yn dod mewn i chi fan hyn, okay? a roi'r bywyd yma o hapusrwydd a gorfoledd i chi, okay? a gormodedd o bopeth. Eich sialens chi fan hyn mewn cariad yw gweld yn glir yn gwmwys beth i chi moyn mas o gariad, okay? a beth i chi moyn. Felly bod chi wedi meddwl gormod am arian yn y gorffennol rai o chi, ond mae rai chi weld yn glir yn gwmwys beth i chi moyn nawr so hyn, a felly yn y gyw'r arian na cwait mor bwysig a beth o'ch chi'n meddwl o dde. cwpl o flynyddau yn ôl hyd yn oed, oce. Okay. A wedyn mae rhaid i chi symud mlaen mewn cariad gam wrth gam i ffindo'r cariad newydd yma, os ych chi'n edrych am gariad, neu os ych chi mewn perthynas yn barod, mae angen i chi symud mlaen mewn rwy ffordd gyda'ch perthynas er mwyn creu y teimlad yma o fod yn just llon a hapus a bod popeth gyda chi chi moyn mewn bywyd, oce? Okay? Diolch Ysbryd. Os drychwn ni ar hwn de fel arian neu gyrfa neu um, busnes wedyn ni, popeth yn edrych yn rili really dda i chi ym mis Mai, oce? Okay? So os chi moyn dechrau busnes newydd, os i chi moyn dechrau rhywbeth creadigol, mae'r mae, r, mae r cerdiau yn edrych yn rili really dda. Oce? Os chi'n man dechrau rhywbeth creadigol newydd, um, gallwch chi symud mlaen fan hyn i wneud na mis Mai, oce? Mae'n edrych yn really bositif. Um, pidwch becso gyrmodd y marian. Odych i chi moyn creu'r arian yma sydd mynd i fyn, um, mynd i fyn â chi mlaen a, a edrych ar ôl eich tulu chi am genhedlau i ddod, oce? Ond pidwch, pidwch dod i popeth ar hwnna ym mis Mai, okay? Mae mwy pwysig ym mis Mai i chi weld yn glir am le chi moyn mynd a beth i chi moyn wneud, okay? Dyna neges mis Mai pan mae'n dod i arian a busnes a gyrfa fan hyn. A wedyn, mae rai chi adael rhywbeth ar ôl sydd ddim yn gweithio yn eich gyrfa chi felly ar y foment. Dim bod fi'n gweud pidwch gadael swydd os na rhywswydd arall da chi fynd i. Okay? Ond, fi, fi'n gweud mynnyn mae angen i chi adael rhan o falle'ch busnes neu rhan o'ch gyrfa neu'ch swydd tu ôl i chi nawr, mae angen i chi symud mlaen fel bod chi'n gallu cael hwn, okay? a mae fe'n rhywbeth creadigol i lot o chi sy'n gwylio, okay? achos mae'r marchog y ffin fan hyn yn farchog creadigol sy'n licio symud yn gyflym iawn. Ond mae rhaid chi adael pethau fynd gam wrth gam. So felly bod chi'n dechrau rhywbeth ar yr ochr, oce? Okay? Felly bod chi'n dechrau busnes bach ar yr ochr. Um, allwch chi ddim rhoi popeth lan i wneud e'n syth, ond allwch chi ddechrau gweithio ar y busnes newydd yma, tra bod chi dal yn gweithio yn eich swydd, oce? Okay? Mae lot o'n i'n gwneud pethau fel yna, a dyna'r ffordd i adeiladu'r busnes newydd yma, heb roi lan yn gyfan gwbl beth sydd gyda chi. Er bod chi'n mynd i symud mlaen o hwnna, okay, yn y dyfodol, mae rhaid chi wneud pethau gam wrth gam, achos mae eisiau arian yn nhw'n i gyd i fyw, okay, so ni gyd yn deall na, a chi byth jyst gadael swydd a jyst gweud, o, na fe, fi wedi gorffen, a o, oh, gen i weld beth, beth bydd yn digwydd, a pan mae biliau ydych chi a tili edrych ar ôl a popeth fel yna, okay. So mae'n bwysig uh, bod chi yn cymryd popeth gam wrth gam nawr fan hyn. OK, so dyna neges fach fanna i chi. Os drachwn ni ar hwn fel iechyd, wedyn ni mae'ch iechyd chi mynd i fod yn rili really dda. Chi'n mynd i wneud rhywbeth yn mis mai, neu chi'n mynd i ddechrau rhywbeth sy'n mynd i symud chi mlaen gyda'ch iechyd, a sy'n mynd i wneud chi dimlo cymaint, cymaint yn well. Falle bod e'n mynd i gosti mach o arian i chi wneud e, okay, ond chi'n mynd i weld yn glir le chi'n mynd gyda'ch iechyd chi. falle bod rhaid i chi roi mach o arian, falle bod chi'n mynd i um, ymuno â gampfa, neu falle bod chi'n mynd i um, cymryd supplements neu rhywbeth fel yna. Okay? Maen nhw'n mynd i gosti mach o arian i chi, ond chi'n mynd i dimlo'n well o'i achos nhw. Mae rhaid chi symud mlaen o fel o chi'n byw fan hyn. Um, mae teimlad y fi fan hyn, mae'r mae daith yma yn eich iechyd chi. Gadewch fel o chi'n byw i fynd nawr, a smyddwch mlaen gam wrth gam gyda bywyd lot mwy iach yn mynd mlaen, achos byddwch chi'n teimlo'n well a byddwch chi'n teimlo yn fwy llon yn eich hunan fan hyn. Okay? So mae hwnna'n really, really bwysig i chi. Okay. Dyna'ch darlleniad chi am mis Mai. Mae'r symud mlaen mae'n bwysig, oce, okay, gadael rhywbeth ar ôl fel bod chi lli symud mlaen. Mae egni'r deg o gwpanau gyda chi am y mis, oce. Okay. Egni lyflu. Mae fe'n egni positif, llawn cariad, llawn popeth emosiynol da. Okay. Mae mis Mai yn edrych yn fis arbennig i chi bwys. Okay. Be fi'n mynd i wneud nawr i orffen y mis, fi'n mynd i wneud rhywbeth bach gwahanol. Fi'n mynd i gael Cerdyn anifail i chi, oce? Okay? Anifail ysbrydol. Beth yw anifail ysbrydol mis Mai, please? O, oh, oce. Okay. A beth yw hwn? Yw'r morfil, oce? Okay? A mae fe'n gweud canwr ar y, ar y brig, oce? Okay? So rhywbeth creadigol. Felly bod rhywun rhaid chi'n dechrau dechrau um, canu neu performo neu rhywbeth fan hyn, okay, ar yr ochr. Chi ddim yn gadael eich swydd yn gyfan gwbl, chi'n gwneud pethau gam wrth gam, ond felly bod rai o chi, mae mas a chi'n mynd ddechrau canu, okay? Felly bod hwnna'n neges i rywun sy'n gwylio ar y foment, okay. So be mae hwn yn gweud yw, mae'n sy'n lysus i yno. Be mae hwn yn gweud yw, canwch cynnion sy'n gwella'r byd, okay? canwch cynnion sy'n gwella'r byd. Ymddiriwch yn eich greddf achos mae fe'n hala chi ar y trywydd iawn. Okay? Gall dim byd eich stopo chi, na'ch cadw chi o beth sydd angen i chi wneud. Okay? Stepiwch mewn i'ch greddf a'ch pŵer sydd yn eich ysbryd chi. Okay? Stepiwch mewn i'ch ysbryd. Stepiwch mewn i'ch ysbryd pwerus nawr. Okay? Achos mae fe yno chi gyd. So, beth bynnag i chi wneud mis Mai, boys, Ymddiriwch yn ysbryd, ymddiriwch yn eich greddf eich hunain fan hyn, achos mae ysbryd yn mynd â chi lawr y trywydd iawn yn eich taith bywyd. Okay? Diolch bawb, os chi wedi joio'r darlleniad gadewch fi wybod yn y negeseuon isod. Cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi. Joiwch mis Mai, Os oes diddordeb gyda chi mewn darllenydd personol mae'r wybodaeth i gyd isod. A tan tro nesaf, joiwch mis mai, smidwch mlaen, joiwch egni'r deg o gwpanau yma, ok, mae mis mai mynd i fod yn mis lyflu i chi, a dechreuwch rhywbeth creadigol newydd achos mae fe mynd i ddod ag arian i chi a chi'n mynd i rili really joio'ch bywyd. Diolch bawb, tan tro nesaf, joiwch y mis a welai chi yn y darlleniad nesaf.